Kātahi ko te mahi ngahau ko tērā ki au. Uh, tēnā tātou katoa, e, e rau rangatira mā. Uh, E kui mā, e koro mā, e hoa mā, e te puna o te kī, tēnā tātou katoa kua huihui mai nei i tēnei rangi, ki te whakarongo ki ngā kōrero o te wā, ki te reo Māori e rere ana, ā, ki ngā mahi mīharo, ā, tēnā, tēnā, nō reira, ka mihi au ki te kaupapa. Me kī he kitenga kanohi, he hokinga mahara ki aku wā i te Whare Wānanga o Waikato, nō reira kei aku Pāpā o te Whare Wānanga tēnei te mihi aroha ki a koutou hoki. Ā, ko Leah Fitzpatrick tōku ingoa. Ā, i ahu mai ōku tūpuna i Aerangi, Ingarangi me Nōwei hoki, nō reira, Nō te whānau Johnson hoki au pea. Ā, nō Ngāti Pākehā au. Engari i tipu ake au i raro i te maru o Pūtauaki maunga, i taua tāone rongonui o Kawerau. Ā, nō Ngāti Pikiao taku hoa rangatira, ā, nō reira kei te maru o Matawhaura e noho ana i ngā tahataha o Te Rotoiti i kite ai e Ihinga. Ā, nō reira ko Tapuaeharuru te marae. Ā, ko Ngāti Tamatea-tū-tahi, Ngāti Kawiti ngā hapū. E, i tēnei tau, 17 tau e mahi ana mō Te Wānanga o Aotearoa. Ā, ko taku mahi i tēnei wā he pou, pou ārahi. Kei te ārahi au i te tīma ako wānanga, ā, ko Hāni tētahi o nā kairuruku ako wānanga. Ā, ko tēnei, ko mātou te kaitiaki o te kaupapa nei. Ā, tokowaru mātou, āhua 1,500 ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa e whakangungu ana i roto i te kaupapa nei. Ā, ka arahina Te Wānanga o Aotearoa me ērā, me ērā atu wānanga e, e te Ture nei, tētahi wāhanga o te Ture Mātauranga, ā, kia hāpaitia ngā āhuatanga Māori me ngā tikanga Māori. Ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko tērā. Ā, Ka whai hoki i ngā kōrero a Tāwhiao. Nā Te Wānanga o Aotearoa tēnei whare, te whare o Te Ako Wānanga i hanga. Ko ōna pou, ko ngā pou o roto, he uara, he takepū, he huanga, ā, ko te pūtake o te whare, ko te kaupapa matua o Te Wānanga o Aotearoa. He whare Whaiaro, he anga whaiaro mā ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa kia whakatinanahia ai ngā uara, ngā takepū me te kaupapa hoki o Te Wānanga o Aotearoa i ā mātou mahi katoa. Koina te whāinga o te whare nei, ko te kounga o te aro te take, ko te kounga o te ako te take. Ā, nō reira, ko te mahi o te tīma nei, ko te whakangungu kaimahi i roto i te whare. Ka pōhiritia ngā kaimahi, ka, ka nōhia te whare, ka uia ngā pou o te whare, ka āta whakaarohia ngā kōrero, ka wānangahia e eke panuku ai ngā mahi whakaako, ngā mahi a ngā kaiako, kia eke panuku ai ngā tauira o Te Wānanga o Aotearoa. Ā, ko te takapau mātauranga, he whānau huarewa. Nō reira, koirā te kaupapa. Ehara i te mea nō Te Wānanga o Aotearoa ake nā uara me ngā take pū o roto i te whare nei, nō te ao Māori kē. Engari nō Te Wānanga o Aotearoa tēnei whare. me te whakapapa o te whare nei. Ka kōrerohia, ā, nō reira māku te whakapapa o te whare e kōrero, mā Hāni ōna wāhanga e kōrero whai mai ana i ahau. Nō reira, te tau 1983 te ōrokohanga o te wānanga o Aotearoa te wā a Rongo mā. Ā, nō reira, i, i te ngahuru tau 80, ka whakatakotohia te kaupapa matua o Te Wānanga o Aotearoa, tōna whakakitenga me te uarātanga hoki. Ā, nā Rongo Wetere, ā, nā Mārie Pānapa me tana hoa rangatira a Rewi, me Bucknan hoki, nā rātou nā kōrero. i whakatakoto. Ko te whakarāpopototanga o ērā kōrero, kia Māori te wāhi, he whare wānanga Māori tonu, kia hāngai ngā akoranga ki ngā tauira, kia angitū hoki, kia taunakihia ngā tauira katoa me ngā kaimahi katoa e eke panuku ai ngā mahi. Ā, āe, nō reira, koinā te whakarāpopototanga me kī o te kaupapa me te uaratanga. Ā, nāwai rā, nāwai rā, ka, ka whāiti haere te wānanga o Aotearoa, o Aotearoa, ā, i tēnei wā, mai, mai te kaikohekohe, tae atu ki te Murihiku, nā Whare o Te Wānanga o Aotearoa e tū ana. Hoi anō, i tēnei tau, i te 2005, ko tēnei tau he tau tino taumaha mā Te Wānanga o Aotearoa, he mamae hoki. Ā, i taua wā, i, me kī i te korokoro o te parata tō tātou wānanga. I te whiua e te kāwanatanga, i te whiua e te ao pāoho, e te, i, i te whiua e ngā hapori katoa o, Te Ao o Aotearoa te āhua nei ki a mātou nā kaimahi i taua wā. I haramai te Karauna, kuhu mai ki te whakahaere i ngā mahi a te wānanga i taua wā. I whakawhāiti Te Wānanga o Aotearoa i tērā wā, neke atu i te 200 ngā tūranga mahi ka aukatihia, ka poroa e te Kāwanatanga i taua wā. Nō reira, he tino pouri. he, me, me nā taumahatanga katoa. Nō reira, i, i tērā wā i, i hāpaitia ngā uara o Te Wānanga o Aotearoa, i hāpaitia anōtia ki mua i te aroaro o ngā kaimahi, ā, ka whakairia ki ngā pakitara o ngā whare katoa, kia kitea ia rā, ia rā, kia, Hikitia anō te nā wairua o ngā kaimahi kia whakakotahi i a mātou, ā, kia papa pounamu anō te moana. Ā, nā Mārie Pānapa, nā Aunty Mā, me te koroua Tui Adams ngā uara i, i hāpaitia anōtia, i hāpai anō i taua wā. Ā, āe, ā konei ka kōrorohia ngā uara. Haere tonu ngā mahi, he mahi rangahau. I ēnei tau i āta rangahau ai Te Wānanga o Aotearoa ēnei pātai. He pēhea te āhuatanga o te whakatinanatanga o te kaupapa me ōna uara i ngā mahi o ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa? Me pēhea mātou e whakapakari i tērā āhuatanga? kei, kei mimiti haere te kaupapa, kei toremi te kaupapa i te nui o te mahi whakarata i te kāwanatanga, whakarata i te tāhuhu o te mātauranga i a NZQA, i a TEC mā, kei ngaro te kaupapa. Ā, nō reira, ka tokomae ngā take pū nei, ngā take pū e whā kua tīpakohia, ā, kua iria ki te mahau o te whare. Ā, Hei ārahi i ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa kia ū tonu ki te kaupapa i roto i ngā mahi katoa o te wānanga. He mahi rangahau anō ka puta mai ko ngā huanga o te ako wānanga. Ko tēnei mahi rangahau nā Te Wānanga o Aotearoa māua ko TEC tēnei mahi rangahau ka. Rangahaua ngā āhuatanga whakaako i Te Wānanga o Aotearoa. Ka kōrero ki ngā tauira, ki ngā kaimahi, me ērā atu tāngata e whai pānga ana ki tō tātou nei wānanga. Ko te tino pātai, he aha koe i haere mai ai ki Te Wānanga o Aotearoa ako ai, mahi ai? kimi tauira ai, kimi kaimahi ai, he aha ōna painga ki a koe, he aha ōna huanga. Ā, koinei nā huanga i puta mai i tērā mahi rangahau, ko te whanaungatanga, ko te ako, ko te aro, me te hiringa. Koinei nā mea i kitea i rongona e ngā tauira, e ngā kaimahi. Nō reira, koia nā pou o te whare. Ko te ako, ko te pou tokomanawa, o te whare. Ā, nā, ka, i te, i tēnei tau ka oti te hanga o te whare, te whare ako wānanga hei anga whaiaro mā mātou. Ā, āe. Koira pea hoki ōku kōrero i tēnei wā hei whakawhārikihia i te whakapapa o te whare me tōna hanga, Ana ko te mahi o te tīma nei ko te whakangungu kaiako nā kaimahi katoa o Te Wānanga o Aotearoa e roto i te whare kia Māori tonu te mahi, kia Māori te titiro, ā, kia Māori te wānanga i roto i tēnei ao hurihuri. Nō reira, ka tukuna te rākau kōrero ki taku hoa, ki a koe Haani. Katoa ki tēnei wā. Tēnā, nā tātou, tēnā mō tātou. Haere taku ki te whakamōhio atu ko wai tēnei e tū nei ki muri a koutou i konei kē au inanahi. Uh, what's that mean? Hoi anō, uh, me hoki whakamuri, Ki te tīmatanga o te mahi nei. Anā, me ngā tāngata kua pātai mai mō ngā rauemi nei, ehara i a mātou o Te Wānanga o Aotearoa e tau, ā, nā te kamupene pākohe. Nō reira, ki te hiahia hoko mai, ā, haere atu ki te ipurangi pākohe he kamupene ki roto o Wanganui, koina tētahi o ngā rātou tino mahi ki te hanga i ngā rauemi mā te kaiako. Ana, ko tētehi tino mahi o tēnei tīma, a tēnei tira, ko te noho ki roto i te whare, ā, me te titiro ki ngā arotanga o te whare, ka uaua me ngā kāri te noho ki rō whare tūpuna. Ā, nō reira, i kimihia tētehi whare, ana, kia pai te harihari haere ki ngā whare ako katoa ā, ko Te Wānanga o Te Aroa, ki reira rongo ai, kite ai, ki hea noho ai ēnei āhuatanga i roto i te whare. Ā, ana i kōrero mai a Amy, pēnei hoki taku, taku kōrero, e tika ana tāria, ā, nō Te Wānanga o Te Aroa te whakaaro nei, nā Te Wānanga o Te Aroa tēnei whare i hanga. Tērā pea ka rerekē ō koutou whare. Engari ko tēnei te huarahi e rongo ai ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa i tāna ake kaupapa. Ko te nuinga, kāore te mōhio, he koromakinga, he uaratanga he aha rānei o Te Wānanga o Aotearoa, ahakoa i te tuākā, Whakatoihia e au kia te tena tirohia to turanga mahi. Kei reira ka pou nga korero. Tirohia te whaaipurangi, te poutukutuku. Kei reira nga korero. Hoi ano, ka pai ake tena i te haere a kanohi, a tinana ki te korero i wenei korero. No reira, ka timata ki te tuapapo te whare. Ana, kai reira e noho ana, ā, nā, nā Prawne te nuinga o wēnei kupu i homai ki a mātou i mua ko te whakakitenga, kātahi ka kī mai ia, Kāo, ko te koromakinga e mā nei. Ā, heoi anō, ko te, ko te kitenga o wēnei nā rātou anō te wānanga i whakatū. Ana, kei roto katoa i te tūāpapa o te whare. I te hiwā ka whakahoungia, nō reira, ā, i te tīmatanga ā, ka waiho mā Buckner nāna anō i waihanga me kī, ā, te, te kaupapa i tōna wā, engari ka huri te whakakitenga i te taenga mai o Jim. Nō te toru tekau tau i reira tērā kōrero. Ka tae mai a Jim me tōna team of hope, ka rerekē, engari he ara ake o ngā whakaaro o mua, ehara i te mea i, i. Ā, whakakorengia tērā whakaaro, e kao, ka whakarāpopotohia kia pai ake mō te mahi mākati me ērā momo āhuatanga. Nō reira, ā, ko te whakakitenga, ā, ā, he takapau mātauranga, he whānau huarewa, whānau transformation through education, ā, ko te. Ko te mea e whai ana i tērā, ana ko tēnei kia angitu ai te tauira. So, koirā e noho nei ki te tūāpapa, koira te, ā, te whāinga matua. I te mutunga iho, kia ora ai ngā tauira i ngā kai i te tēpu o Te Wānanga o Te Arawa. Ā, haere ake nei, ka haramai ki ngā uara. I roto i tēnei whare ka noho ngā uara ki ngā pakitara o te whare. Ka kuhu mai te tangata, te pakitara o mua, ka tae ki te kuaha, ka noho ko ngā ture. Nō reira, me āta whakaaro i a koe e kuhu ana ki tēnei whare, he aha ngā ture o te whare, o ngā whare e kuhu ai koe. Nē? Nō reira, ko ngā ture ka noho ki mua nei, ā, ka hau ki roto i te whare, ana ki te, ā, ki te Karaiti, ka noho ko te Kotahitanga. Koia te wāhi, ā, koutou e mōhio nei ki ēnei kōrero, engari ētehi wā me āta whakamārama e mātou ēnei ākongtanga, ko wai e moe ana ki te taha, ki te Karaiti, arā, ko te tangata whenua. Wāware i kī ēnei wā au. Had miss. Hoi anō tōna tikanga, ka moe nei moe te tangata whenua ki konei, ana, koia tonu e whakakotahi nei i te iwi i runga anō i te kaupapa, i runga anō i tō rātou ake mano, tō rātou ake marae, ā, kia hui mai te tāngata ki roto i a ia. Ana, ka haramai ki tēnei taha, Koina te tara, te tara pānui, ana ka noho nei ko te manuhiri ana ko te rangatira i tēnei pito. Ka waiho māna te kupu whakamutunga i ngā wā mihimihi. Ā, koina, koina te taha o te aroha. Nē, nā te aroha rātou i kawe mai, ā, mā te aroha tonu rātou e tiaki i a rātou i taua, i roto i taua whare. Ko te pakitara o mua ana, Ko te tuārongo kai reira e noho ana ko te whakapono. Nē, ā, kei reira hoki ngā tūpuna me ngā kōrero e iri ana mō tōna tikanga ki te kore koe e pono, ki te kore e whakapono ki tāu e mahi ai, ka rongo. Mā ngā tūpuna tonu e tohu tonu. He tau ake, nē, nō reira ko te whakapono ka noho ki tēnei pakitara. Ā, haere atu ngā tau kei te tiroa ki te wā, ā, i kē ana, ka kotahi tau te wānanga i tēnei pae. Kāore wānanga hē i roto i te tekau meneti. Kia tino, nā te mea i te mutunga iho ka kī atu mātou ki ngā kaimahi ināianei, i runga anō i ēnei kōrero māu tonu tō whare e hanga me te whakarākei ki ō ake pūkenga, ki ō ake mōhiotanga, nē? Ā, nō reira ko te, engari anei te anameti, oh, sorry, ko te atu kiri anameti, ah, ka puta. Nō reira, ka haramai ki ngā takepū, ā, kaupapa wānanga nā, i kōrero mai a Rēngari nā Pēteru, ā rātou mā me, ā, Taina Pōhatu, ēnei mea i wānanga, kātahi ka hurihia ko ngā mea e whā. Arā, ko te tuatahi, ko te āhuritanga kai tēnei taha o te wharekairua, ko tēnei te tuaoru, ko Rongo tēnei, ko te nuinga o te wā ka tū mai te kuia, te kaikaranga rānei, ā, ki konei koia tonu te āhuru mōwai o te iwi. Ā, ki te mō ētehi, ētehi ka tū mai ki tēnei taha rā te mea kei konā te wharekai, hoi anā koina te mea i whakaritea ki konei ko te āhurutanga tēnei. Hara mai ki tēnei taha, anā, ko te kaitiakitanga. Ā, ā, ki te kōrero, ko Tui tonu te kaitiaki o te marae ātea, nō reira koia ā, kei te titiro ki ngā mahi o mua. Anā, ko te āhuritanga, ko te kaitiakitanga, ā, kei ngā maihi me ngā raparapa, koirā hoki tētehi kōrero ki ngā kaimahi, ehara i te mea, me mahara ki ngā wāhanga o te whare, engari me mōhio kei hea ēnei mea e noho ana. Nō reira, ā, ki ngā, ā, kei ngā maihi, te raparapa, arā, ko te koha. Nei, ana, ki a mātou koha atu, koha mai. He nui tonu ngā koha ka kawea mai i ngā tauira, ko ō rātou ake mōhiotanga, ā, ko ngā kōrero ā ō rātou ake iwi ka kawea mai. Nō reira, koina te āhuatanga o te mahi. Ehara i te mea ko te kaiako i konei me te tohutohu anei, me pēnei. Ka pēnei i te, i ngā mahi i roto i te Panekiretanga me āta wānanga. Māu anō e whakatau ana, wānangahia ki roto i a koe, tuku nō kōrero engari kei reira ētehi hai ārahi ki wērā kōrero, he wā anō ka tohutohu au, engari, ā, kei te hēhē kia, kia whakamahi i te pīnati. Nē? Ana, koinā te āhuatanga i konei, ko tēnei pea te mea e kaha tohea. Ki, E tēnā, e tēnā, ko tēnei me e kī ana ko te mauri ora. Ana, i rongo i te kōrero a, a, o te, te pātere ao hou a, a Lee e kī ana, a, ngā ta, oh, ara, ngā take pū hai ārahi, mauri ora te whāinga. Nō reira, ko wēnei tonu hai ārahi i te kaimahi, engari kia ora ia i roto i āna mahi. Ā. Ka pai, haere tonu. Ana ko te wāhanga whakamutunga o tō mātou whare o te ako wānanga, ā, ko ēnei huanga o te ako. Engari, ka kī atu mātou ngā kaureruku ki ngā kaimahi, ehara i te mea mā te kaiako anake tēnei e whai atu, mā ngā kaimahi katoa o te wānanga, i raro hoki i te ture Pākehā me te ture Māori. Mēnā ka, ka pērā te tirohanga. Ā, mō te nuinga o ngā whare ako ehara tēnā i te whakaiti i wērā atu whare ako e kao. Engari mō te nuinga ka waiho mā te tari Māori, ā, mā te kaiārahi Māori, ēnei mahi e tutuki. Engari, ki tā te ture, ka kī atu mā ia kaimahi o Te Wānanga Aotearoa ahakoa noho kī pea, Mai te tauringi, ara ko Jim tērā, heke rawa ki a mātou, ki ngā kaiako, ki ngā tauira hoki e whai ana i tēnei whare. Engari e tika ana hoki te kōrero a Leah, ko tō tātou ao Māori tēnei e kōrerohia ana. Nō reira ko ētehi o ngā kaimahi kua pakeke mai i tēnei ao, kua tino mōhio he aha tā rātou e mahi ai, hoi anō ka nui tonu ngā kaimahi Kāore te paku mōhio ki te ao Māori engari kei te noho ki te kaupapa Māori e whāngai ana i ngā kaupapa Māori. Ko te katoa o ngā akoranga o Te Wānanga Aotearoa he wāhanga kaupapa āhuatanga Māori ahakoa te mahi rorohiko, ahakoa te reo, ahako te whāinga mahi pirihimana, he wāhanga me ako e rātou e pā ana ki ngā mahi o ki te kaupapa. ki te ao Māori. Ahakoa ko tērā wāhanga ko te titiro atu ki te pōwhiri, engari he wāhanga Māori tonu. Ā, nō reira, i runga anō i ngā rangahau, koina ngā āhuatanga kua kitea, arā, ki te ora mai ēnei āhuatanga katoa i roto, i roto i ō mahi. Tuatahi, ka angitu ngā tauira, ā, tuarua, Ka tau hoki nō tō noho ki tō mahi. Nō reira ko ngā huanga i rangona i roto i te pātere ao hou, ko te ako te aro te hiringa whanaungatanga, māku tōku nei whare hei hanga. Arā, engari kia mātau ko te whanaungatanga te pou tuatahi, nē? Ka kūu koe ki tō akomanga, koina tō mahi tuatahi, whakahoahoa, whakaratarata, whakawhanaunga, Ana, kau hoki e pōhēhē ka whērā i ia akomanga o te wānanga o Te Aroha. E kao! Ko ētahi ka kuhu. Tirohia te whārangi i 11 ana, pānui ana a kōrero. O, o, tae noa ko wai, ko wai? Ko koe te kaiako kāore rānei? Nō reira, ko tā, tā, tā mātou, mapping, e, e whakahoahoa. Mai i tēnei momo mahi ki te tuatahi. Ki te kore, ka kore pai te noho ki te ako. Ana, ko tētehi wāhanga nui ki a mātou i Te Wānanga Aotearoa ko te hunga rangatahi. Ana, koutou e mōhio nei ki ngā momo akoranga o te wā ko te Youth Guarantee. Ko te nuinga o rātou, ā, waenganui i te 16 me te 19 tau, kāore i pā i te kura, kai te raru tonu te noho ki te ao, Kāre tino rata ki ngā mahi ako engari kua tohua kia haramai. Nō reira pea ka ono wiki te pou mahi whakamahi i te pou tuatahi. Te whanaungatanga kia rakai rātou ki tēnei mea te ako. Nē? So ka tīmata i roto i te whare ana kei te kāho paetara me te pāpaka amoe. Nō reira kei ngā wāhanga e rua o te whare e honohono nei Ki ngā pou o te whare, arā, ko te whakapapa tērā hoki e kōrerohia ana. Koina te whanaungatanga, ā, e kōrero mai a Leah, ko te mahi matua o Te Wānanga Aotearoa ko te ako. Nō reira, koia tonu te poutokomanawa o te whare. Ana, ko te ako tērā, ā, ka hoki whakamuri ki te pou tuarongo, ki te taha o te E kī, ko rāua ko Whakapono e noho tahi nei, ā, ko te tohutohu o te, te tono hoki ki ngā kaimahi, me noho koe, ā, ki te tūārongo, me titiro whakahua ki te kuaha, me aro ō mahi. Tirohia tō whare, kai te pēwhea te āhuatanga o tō whare? Kai te tū pakari? Āe, kao rānei. Pēhea te āhuatanga, te kotahitanga, te aroha, ā, te mauriora, te aha rānei, ērā atu wāhanga o te whare. Engari, me noho whakamuri ki taua wāhi, ki tā Paraone, ā, i wana kōrero hoki i roto i wā tātou, ngā wā mātou mahi, ko te nohoanga o te, ā, ā, te tohunga.

Atu ki a koe ko Māori a koe. Ina, ina ko koe tonu tō whare, nō reira me noho, tirohia tō whare i te hiwa, me tahitahi i ngā tūmatakuru, i ngā tarōrō o te wā, me whakapaihia, whakapakaringia anō ērā āhuatanga o te whare, kātahi ka puta i te whare kua pai ka haere tonu te mahi. So koina ta, koina te take, pai ai wenei mahi ki au, kaore au te hihi te turangohoria, e ka, nga te me ka hari wenei mahi ki mua i te tangata waranga ai. Koira taku, koira te me e, a, e noho tonu nei tenei ki te wānanga o te aroha. Nga te me he rerekē hoki te mahi whakangungu i nga kaimahi. Ehara i te me ka, anei, me haere koe ki tenei mea PD, Ā, ana, ka hoki māi, ka waitohungia, ā, i haere koe, ka, me hara māi, me noho ki te whare, me wānanga. Whakahoki e ērā kōrero ki tō wāhi mahi. Nō reira i te, ana, ka kī atu koirā te recipe for success, ā, ki te no, ki te pai te hanga o te whare, ka angitu te tauira. Kua horahia te takapae mātauranga kia puta ko te whānau huarewa, ana ko te tauira success kia mutu hoki te tauira. Ko wā mātou mahi, ko te mahi tuatahi ko Te Whāriki, ana ko Bronnie hoki kai taua kaupapa, ka waiho māna tonu te whare o Tāwhao e whakamārama, e whakakōrero, ā, koina te waharoa ki te wānanga o Te Arawa, ā, ki ēti atu whare ko te induction, Engari ki a mātou, ka haramai rātou ki te rongo tuatahi, he aha te kaupapa matua o te wānanga Aotearoa, he aha te oro, ōrokohanga, he aha ngā kōrero o mua. Ko Te Whāriki tērā, ā, ko tētehi atu o ā mātou mahi a nā mātou anō tēnei hanga, ko te noa one, two, three, tahi, rua, toru, koutou e noho kaiako nei, ka mōhio ki ngā momo, ā, ki ngā wāhanga o te NZQA 4098. Ā, koutou te whare wānanga taku mōhio, kāore tō hua kia whai, engari, me pai e koutou. Kei whai me, me pai e mātou, engari ko ngā whare wānanga e noho motuhake nei i ēnei āhuatanga, tō koutou waimarie. Engari ko ngā kuratini me te wānanga o te Aroa, me pai ngā kaiako katoa i wēnei kia kī atu, Āe, he pūkenga āku ki te whakamātau i te tauira. Koe anō ka mahi anō i roto i tēnei whare. Kāre tango noa iho i te pepa me te whakakīa nei. Ka noho, ka pēhia tō aro i ō tauira. Kia kaupapa tonu te āhua, kia māori tonu te āhua. Ana, ko tētehi atu ko te aro wānanga, ana, koina te tirohanga a tētehi ki ngā mahi a te kaiako, ki ētehi ko ngā observations. Heoi anō, he mea tono e te kaiako ki a mātou. Kāore ngā kaiwhakahaehae me whānau ki a rātou me te kī, Anei, kei te arotakengia koe i te rā nei, mā te kaiako tonu e tohu ai kei te hiahia kia arotakengia aku mahi. Ana, ko tā mātou ko te titiro, ko te aro i ngā mahi e hiahiatia ana e rātou. Kāore mātou kī atu, Oh, moe ana koe e āhua kotahi au o Aotea Āpei Kaupapa, e kōrero ana, mā rātou te atu, oh, tēnā, tirohia te rahi o aku Aote, me āmai. Wērā momo āhuatanga, ana, ko tēnei mahi, ko te uia, koirā tātou ka āta wānanga i te whare. Uia ngā pou o tō whare. Ka, mā rātou hoki i te mutunga, e whakaatu mai, ki hea, pēhea ki te ai wēnei āhuatanga i roto i wā rātou mahi. Ko ētehi ka hanga whāriki, ko ētehi ka whakairo i a rātou e kōrero ana, anei taku mahi, anei taku ao Māori i roto i taku mahi. Kia tino, kai te, he rawe ki a mātou, engari ko te mea nui kia rongo ai rātou, ka mōhio ai rātou, ka pēwhea te whai me te noho ki roto i tēnei whare.